Hallo, hobennan, kon ta bai? Mi t'ei atrobe. Awe, mi t'ei pami yunan tambe. Pas un dia bos tan ke sa algu, mi ta aki. Ya pasá nos a papia di pes, nos a papia di karbon, nos a papia di regenbak, Plus e chup cu ta baha bina e hoop. Pero en fin. Awor mi ke bay over di Kadushi. Kadushi ta antes nan tabata come también bo ta cuye di mundi, bo ta kita su cascanan fe dje, cu ta esun piñanan, bo tin cu corte helemal rond y ta tur esun piñanan, despues bo ta limpia e kadushi. kita bo tin un schemel blanco asina un casca blanco bo tin cu a tenta tin manera pa bo sashes riba djen ora bo ta busca moti kite bo ta kita esey bo ta corta e pida mas berde di riba kua ta dushi den esey mi vela tabata cushine pero no ta cushine cu e sistema di awendia pero antes nan tin hende ta cushine ainda cu tin un par di oma abuelita te ainda ta cushine ku e sistema, manera e sistema ku mi vela tabata hasi el. Mi vela tabata usa el mane ántes nan ta bisa pies tinki. Pies tinki mi yunan mes no konosé. Ami si konosé, ma kome e no ta mal, e ta dushi. Pero awendia si bo duna muchanan kome, nan ta bisa bo, ne, nan no ta kome. No. Pero asina nan mira mi vela. kushiné, mi mama tambe a kushiné pero mi vela tabata kushiná pies tinti, pero mi mama ta kushiná gewoon manera awidia ta hasi. Pero esei ta un kuminda ku nan ta kom'é ku funchi. Na e kadushi ei nan ta kuel i nan ta kask'é manera mi a bisa kaba, Bo ta pone e seka na solo tambe, bo por hasi e tambe bèrda houn asina, e ta keda manga ensalada asina, bo ta kushiné. Pero mi oma tabata put'é seka na solo, nan ta kòt nan repi repi repi repi asina, nan ta habri nan pafó, nan magla nan awa muma nan, suna nan ta bira koló manera kòrda. Anto esei mi wela no tabata gust'é ni mi mama.

Anto esei nan tabata pisa katushi seku. Ku nan ta butele, pis'é tiki tiki asin'akí, mi vela tabata bai bendele. Anto despues, mas tardi, a bin plasa, i nan ta bai bend'é den plasa. Esei ta un otro ntén. Pero en ida geval esei ta katushi di mondi, bo ta hasié kuminda

Nan ta raspa tur e mondongo ki te kompleto p'e bira helemal limpi limpi, kompletamente. Anto di e manera ei nan ta bai traha e gobi. Nan ta rasp'é pafó tambe, tin e ta fèrfi, tin e no ta fèrfi, pero mi wela no tabata fèrfi. Peter, Antes no tabata ferve, kaunda mi mama tampoko, pero tin hende ta hasi ele, nan ta bai usa ele pa kos na manera arte asina, anto asina nan ta bai ferve. Pero e kalbas ei nan tabata trae ele, anto nan ta saka awa kuné, anto nan ta saka e awa den kushina, nan ta pone un hèmber of so, anto nan ta saka e awa Basha pa loke nan nan tin mester. En plats di un canica manera awendia moderno tin un canica bo ta pue of tambe ta tin un otro cos pero esey mi ta bini riba dje. Pero asina ta cu esey te calbas di hondi nan ta cuele nan ta corte den mitar saca su mondongo anto nan ta use pa e manera ei. Nan ta yam'é Gobi. Tin un otro mas ku nan ta saka awa kuné, esaki mi tata mes tabata traé el'e. Nan ta kue un bleki manteka Blueband òf ántes ta tin Cresco. Nan ta kòrt'é el'e, traha un manera un firkant nèt den su banda asina. Nan ta kue un pali basor nan ta kòrt'é na mití di manera ku bo por tene. Anto di e sistema ei nan ta klaba, nan ta traha algu manera bo ta haña e bleki, anto e palu ta bai rèk dor asina. Anto e pal ei nan ta tene na dje, kuné nan tabata henga den un hèmbi awa, nan ta saka e awa nan ta saka hasi nan uso den kushina. Dus mi bela tabata hasi esei, mi mama tambe tabata hasi e, te mi tata mes tabata traha elei. Dus, asina ta ku nos tambe a mak mei ku e pida ei. Un otro kos mas tambe, antes no ta tin hero distrika ku bo ta usa koriente manera awendia. Antes nan tabata pone e heri strika riba konfó òf riba tre piera afó. Tre piera tambe tin p'e esei ta tin un otro nòmber. Ku nan ta pone riba kandela nan ta usa e heri strika, nan ta limpi'é, kaba nan ta bai limpianan ta bai strika nan paña kuné. Si bo tende e kosnan e algu di bo ta bisa, ta komportá bo si bo, pero asina nan a hasié ántes. Anto ántes tambe nan tabata laba paña, pero nan no tabatin nan tabata laba paña na man, pero nan no tabatin wòs mashin manera awendia. Pero, nan tabata bai, nan ta pone piera, nan ta bai laman, nan ta pone piera, nto ku e piera nan ta bati e paña, te asina luego kumansá kuma yega e mir'é tambe. Anto, no ku nan a us'é den nos tempu, sino tabata den tempu di ántes nan tabata hasié. Tin un kos mas tambe ku nan ta yama rudia. Rudia ta un paña, nan ta kue lor'é asina, anto nan ta traha manera un, nan ta nan ta hasié lor'é règt règt règt règt bai asina un paña largu, anto e nan ta kue nan ta keda lor'é lor'é lor'é e ta bira manera un kusinchi. Anto e kusinchi ei nan ta pone riba nan kabes E estenan tabata yama rudia. Punto riba dje nan tabata pone e hèmbri, awa, pa asina nan tin un steun pa nan kabes no wòrdu primí òf maltratrá. Esei ta. Bo por mira e tambe tin bianan ta pint'é den bukinan di skol sierto tempunan ku nos mester yega pa e skol, nan mira esei ta un. Anto tin un mas tambe cu antes nan tabata usa pero mas acerca nan aki ma mir'e y mi wela tambe ta tin'e pero ki tempo el a yega di mi wela mi no sa precies pero un cos y mi sa mi wela tabata us'ele nan ta pone ta pone un glass anto e ta den un firkant di palo e tin dos pia. Anto esei nan ta kue pone un tobo, nan ta bisa ante tobo di awa, anto nan ta kue, awendia nan ta bisa pei, nan ta kue nan ta pone den dje, anto nan ta frega e paña riba dje, te ora e paña bira limpi, bolte frega, bolte frega, anto nan ta spul'e tambe de bes en kuando. Esei nan tambe tabata di antes. pero tempu di mi mama no a yega mira mi mama ku nete ainda anto mas lat mi mama a kuminsá usa kosnan mas moderno so tempu di nos tempu tabata hopi mas moderno tambe mi ta biba di